Miimii sukuunaa san ni dhoksina. Baa bira dhoksina. Harfiin ikhfaa'aa miimii sukuunaa meeqa? Takkatti. Eennu isiin? Baadha. Tole, mee fakkeenyaan haa laallu. Miimii sukuunaa, miimii fathaa, kasraa, dammaa hin qabne kunoo miimii tan. Miimii tanatti aanee baatu dhufe. Baa waan itti aanee dhufeef miimii tana baa bira dhoysina. Mee jennee haa laallu.

Idghaamni ammoo qubee itti aanu keessa seensisanii qubee shaddaa qabdu gochuudha. Qubee itti aanu san qubee shaddaa gochuudha. Qubeen idghaamaas tokko qofa. Innis miimi. Qubeen ikfaa'aa tokko jennee qubeen idghaamaa illee tokko. Qubeen idghaamaa eenyu? Miimi. Haya miimii sukuunaatitti aanee

Harfiin wal fakkaatu lama walitti aanee yoo dhufe harfiin jalqabarra jiru sukuuna yoo ta'e yeroo hundaa harfiin sukuunaa ka harfiin it- isa fakkaatu itti aanee dhufe hafeeti harfii lammaffaa san shaddaa goona. Akkuma asii kana jecha. Tole mee haa jennu.

funyaan keessaa sagalee baafna. Sagalee saniin maal jennee turre kana dura? Gunnaa jennee ni turre. Tole, mee akka itti jedhu laalaa. Innahaa, in

Harfii harfii sukuunaatii fi harfiin shaddaa qabu yoo wal bira dhufe harfii sukuunaa dhiifnee harfii shaddaa qaraana jenne gaafa kana dura qaraan. Gaafa qaa'idaa nuuraaniyyaa qaraan. Warri afaqadaa fi maaliidhaan dubbisaan as hin gahin uf duba deebi'aa waan kanneen itti dhiisa. Yeroodhaan itti dhuftan. Tole.

Kan itti aanu. Seera sadii qaba jenne seerri sadaffaan idhaara. Idhaara jechuun mul'isuu jechuudha. Qubeewwan idhaaraa qubee afaan arabaa hundu qubee afaan arabaa hundu Qubee baa fi miimiin malee. Tole, seera sadi qaban jedhe. Seerri sadaffaan seerri sadaffaan idhaara. Idhaara jechuun mul'isuu jechuudha. Qubeewwan idhaaraa qubee afaan Arabaa

Qubee kam malee? Qubee lama malee. Qubeen lamaan sun eenyu? Tokko baadha. Tokko hoo miimi. Baa fi miim maaliif keessaa hafan kanniin keessaa? Baan qubee ikhfaa'aati ka dhoksitu. Miim hoo miim qubee idgaamaati.

Yoo kan malee yoo baan itti aanee dhufe malee. Yoo kan malee yoo miim itti aanee dhufe malee. Exactly qubeen lamaan kun baa fi miimiin malee qubeen hafe hunduu yoo itti aanee dhufe miimii sukuunaa san ni mul'ifna. ifa baafna. Tole, waan tanatti waan biraa dabala naa qabadhaa. Mee fakkeenyaan haa laallu. Alladhiina hum yuraa'uun asin miimii sukuunaati. Sukuunatu irra jira tareefuu homaan qabdu. Mallattoo sukuunaa ofirraa qabdi tun. Mallattoon sukuunaa ta mataa haa fakkaattu sanillee ta'uu dandeetti tun. Kompiitara kana bichaa naa barreessisaniif san barreesse.

Mimi biraa assitti kenni. Miimiin tun sukuuna. Itti aanee harfiin jiru eenyu? Faadha. Faan qubee lamaan keessa jira. Baa fi miimiin keessa jira hin jiru. Kanaafuu maal goon? Idhaara goon. Mee akkam goon? Alladhii hum fiihi

mul'isan. Qubee hunda birattuu idhaara jenneemi baa fi waaw miimiin malee keessattuu waawii fi faa biratti sirritti eeggatanii mul'isan nama jalaa dhokatti. Makrajni isaanii walitti dhiyaata waan ta'eef iddoon bahumsa isaanii. Kanaaf jara tanniin lamaan biratti sirritti mul'isan. Ka reefu as, miimii as jirtu tanaa fi miimiin as jirtu wal caalti isiniin jedheef saniif kana sirri eeggatan nama jalaa dhokata. Hin eeggatan sirritti mul'isan. Irra deebi'ee isinitti hima. Miimiin sukuunaa harfii mara birattuu idhaara hin mul'atti. Qubee lama malee. Qubeen lamaan sun eennu? Baa fi miim. Qubee mara birattuu mul'atti qubee kanneen lamaan malee. Mul'atuu keessattuu ammoo waawii fi faa biratti akka malee sirritti mul'achuu qabdi. Sirritti mul'achuu qabdi qubee kanneen lamaan biratti.

miimiin ta'a jedhee jennee turre. Kanaafuu miimiin tuni maal taatiidha amma ammoo? Nuun awwala miimiin taatee mi miim hoo maal taate? Miimitti aanee maaltu dhufe ree baatu dhufe. Kanaaf tunillee ikfaa tanaa waluma fakkaatti jecha tunillee miimi tunillee miimi jecha waan nuuni daganne amma. Kanaafuu tanallee ikfaa goona baan waan itti aanee dhufeef tanallee ikfaa goona. Rabbuhum bidhanbihim bidhanbihim as biratti laal man bakhila man ba man bakhila akkuma san wanni amma laalle kun ikhfaa jecha ikhfaa wal keessallee irra deddebinee laallaa ammaaf

Asirratti illee iilaa fi him rihlata. Him, li- him rihlata. Iilaa fi him rihlata. Haaluma kana jecha. Mee ka idhaaraa kanneen mee irra deebinee haa laallu ka biraallee.

miimii itti aantee dhufte shaddaa godhuu jecha. Harfiin idgaamaa eenyu? Miim. Miim yoo itti aanee dhufe miimii san shaddaa godhuu jecha. Tole. Wanni biraa maali ree seerri sadaffaa? Idhaara. Idhaarri qubeen isaa meeqa? Qubee afaan Arabaa hundu. Qubee kan malee? Miimii fi baa malee. Kana gabaabaadha haa sirritti isinii ifuuf irra deddeebi'ee bayaansuuf akkas godhe wanni ammoo bubbutaa akkasitti qixa sirrii hin taaneen illee bira daddabarsu sun akka isinii galuufi waan balleesseen